L-iskoperta tiegħu bħala awtur għamilniha forsi fil-ħin liberu tagħna. Il-poeżija bħala konverżjoni lingwistika. Il-konverżjoni lingwistika ta' Dunkarm fl-1912 ġelutu jagħti importanza akbar lil motivi li huma direttament romantiċi kif ukoll jibda jsaffi x-xogħol tiegħu mill-formaliżmu klassiku. Barra minn dan, f'dik il-ħabta l-poeta beda jitlef qajl qajl l-ekwilibrju ġewwieni li trabba fih matul l-ewwel fażi kreattiva tiegħu, nieqsa għal kollox minn dilemmi persunali u mbiegħda sa dakinhar minn impenn komunitarju dirett. Id-djalettika bejn klassiċiżmu u romantiċiżmu bdiet tinħall tassew b'risq kuxjenza soċjali ġdida u tabilħaqq imġarrba. Fi ħsiebu, il-preżenza tat-Taljan f'Malta sokta tidher bħala tradizzjoni għarfa, imbiegħda bi ħtieġa mill-esperjenza demokratika, waqt li l-Malti, bħala l-ilsien tal-kotra, beda jieħu l-funzjoni ta' strument siewi li joffrielu żewġ sfidi, Dik li jieħu sehem fil-maturazzjoni sħiħa tal-letteratura lokali biex iġegħlha tgħaddi aħjar mil-livell strettament popolari għal-livell artistiku u dik li jħaddimha skont ideal extra-letterarju, jiġifieri patrijottiku. Il-mogħdija li Duncamp kellu jterraq fiha, mela, kienet ta' żewġ xejriet, il-ħolqien ta' poeżija mnebbħa mill-poplu u l-bini ta' poeżija li jixirqilha tissejjaħ letterarja fis-sens proprju tal-kelma. Id-djalettika Herderjana bejn il-poeżija tan-natura u l-poeżija tal-arti tinħall għalhekk bl-istess mod li nħallet minn bosta poeti Taljani, jiġifieri bis-saħħa tal-produzzjoni ta' poeżija popolari riflessa. Dan ma jfissirx li Dunkarm, letterat u professur tat-Taljan, seta' jiddistingwi bil-ħeffa bejn fejn tibda u tispiċċa l-waħda u l-oħra. Biżżejjed wieħed jgħid, madankollu, li hu kien lest li jagħti l-għarfien awtentiku tiegħu lill-poeżija inkolta, kif sejħulha ħassieba Taljani, miktuba minn awturi Maltin ta' qabel ta' siwi kreattiv ċkejken li hu qies ix-xogħol tagħhom bħala l-inkunaboli qaddisa tal-letteratura ġdida bil-vernakular. mhux biss jagħraf bil-miftuħ l-awtentiċità tal-versi popolari ta' Gian Anton Vassallo, Richard Taylor, Annibale Preca, Ludovic Missottommasi u Dwardo Cachia, iżda jilqa' fil-prinċipju l-kunċett tal-poeżija popolari u jara fil-metru tal-ottonarju dak li jikkaratterizza bosta poeżiji mhux kolti tal-Italja u ta' Malta, il-vers l-iżjed spontanju u mużikali. L-ottonarju hu, fil-fatt, il-metru li Dun Karm jinqeda bih sikwit għal ħafna poeżiji ta' lehma varja. Oliver Friggieri l-akkademiku huwa l-kritiku letterarju. Kull min studja taħtu studja l-kritika letterarja. L-iskoperta tiegħu bħala awtur għamilniha forsi fil-ħin liberu tagħna u anke l-impenn tiegħu fil-politika, fl-analiżi ta' dak li kien qed jiġri. Meta taqra x-xogħlijiet ta' Oliver, tinnota kemm kien dixxiplinat, kemm kellu għarfien kulturali u storiku u jipprova joffri kuntest, il-kuntest proprju għal dak li jkun se jitkellem dwaru. Meta jitkellem fuq Dun Karm, jagħti l-isfond tar-Romantiċiżmu, x'kien ifisser, l-influwenza ta' Dun Karm minn fejn kienet ġejja u Jipprova juri kif il-prodott illi qed jagħtina Dun Karm huwa riżultat tal-qari li hu kien għamel fil-qasam letterarju Taljan. Anki fil-kritika letterarja ta' Oliver naraw l-interess tiegħu fil-politika, pereżempju meta jagħmel il-kritika fuq Dun Karm, Jitkellem ħafna fuq id-demokratizzazzjoni tal-poeżija, kif l-apprezzament ta' Dun Karm lejn il-kultura popolari huwa xi ħaġa essenzjalment politika u allura tibda tara dan iż-żwieġ f'Oliver bejn il-kritika letterarja u l-impenn demokratiku politiku.